Essalawmaleýkum mähriban adamlar, hormatly diňleýjiler. Men häzir size bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylyň sentýabr aýynda şehit bolanlaryň ýagty ýadygärligine bagyşlanan Dähli hasratyna Hasratnama atly poemany okap bermekçi. Poema başlamazdan öňürti bi Hasratnama atly poemaň awtory Rejepdurdy Hakjanow Küli serdar barada gysgaça tanyşdyryp geçeýin. Küli serdar Rejepdurdy Hakjanow bir müň dokuz ýüz elli ikinji ýylyň on bäşinji iýunynda Bereket etrabynyň Oboý obasynda dogulýar. Obalaryndaky bäşinji orta mekdepde bilim alýar. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň filologiýa bölümini tamamlaýar. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş üçünji ýyldan Bereket etrabynyň Kiçjikýaz obasyndaky on ýedinji başlangyç mekdebiň müdiri, mugallym bolup işe başlaýar. Biregine elli ýyla golaý şu ýerde zähmet çekýär. Ol häzirem şu obada çagalara bilim berip ýör. Iki müň sekizinji ýylda Küle serdaryň Owadan dünýä kitaby iki müň on bäşinji ýylda Oboý obam, iki müň on altynjy ýylda Goşgular ýygyndysy, iki müň on ýedinji ýylda Türkmen ojagy atly kitaplary ilimize okyjylara ýetirilýär. Eziz adamlar biz siziň ojagyňyza abadançylygyň, rowaçlygyň, bagtyýarlygyň ýaran bolmagyny arzuw edip, Rejepdurdy Hakjanowyň, Küle serdaryň, Hasratnama poemasyny diňlemäge çagyrýas.
Youtube Mirasym kanaly.
Haý haý dünýe. Aklym haýran oýnuňa. Salgymmy sen, salmy sen? Aglap geldim alnyňa. Bir wepasyz ýarmy sen? Doldum seniň goýnuňa. Maňa howan narmy sen? Düşünmedim oýnuňa. Saňa bergidarmy men? Gysdyň meniň elimi. Maňa jana-janmy sen? Nätdiň ata men emi? Girdapmy sen? Gommy sen? Pikir etdim oturdym. Dowlahmy sen? Raýmy sen? Gonalgamy ýitirdim. Wagtlaýyn jaýmy sen? Göwnümiz-ä bir ýaly, Aşnamy sen, dostmy sen? Ahyrsoňy gül ýaly ýeň ýakasyz donmy sen? Haý-haý, dünýe, haý, dünýe-e! Hem toprak, hem gan sen. Asly Arapçykdan, dagly obadan, Pyragyň keşbini daglarda gören Amangeldi Hydyr sungat bir giden, Manyly ömrüni sungata beren. Bar onda kesp, kagyzda keşp döretmek, her döreden eserine jan beren, endigi işini ýerbe-ýer etmek, her işi adyna şöhrat-şan beren. Balkan tebigatyn ilini söýüp geçmişi şu güni aňtap ýörendir. Menden Balkanşynas lakamyny alyp il ýurda kükregini gerip durandyr. Ynha bir gün ak kagyzyň ýüzünde reňkler şekiller hökmün ýöredýär. Bolan waka Dähli babaň düzünde suratkeşiň ýürek ýagyny eredýär. Şeýlelikde bir kartina döreýär, Nadyl şehitleriň mazarsany. Asman ýüzi has gussaly görünýä, hatda sowulmandyr hasrat dumany. Şonuň üçin bu kartinaň adyna Amangeldi goýýa Dähli hasraty. Soňam bat goşulyp onuň badyna kitap ýazmaklyga kökläp niýetini, otuzynjy ýyllaň taryhy gatyny agtaryp, aňtanyp yz çalyberýär. Gizlin wakalaň açyp sepini Dählibaba tarap ýol salyberýär. Şeýlelikde indi Dähli hasraty surat däl-de kitap bolup döreýär. Bolup geçen o melamat apaty okaňda ýüregiň eleniberýär. Ynha meň elimde dähli hasraty, her setir perýat hem ahy-nala. Meň kalbymda, şonuň üçin döredi. Dähli hasratyna hasratly nama. Bu waka taryhda bolan hakykat. Müň dokuz ýüz otuz biriň güýzünde il-günüň başynda gopupdyr apat, üst ýurduň bärsi Dähli düzünde. Iňläp ýatyr Dähli guýyň mekany, nijeme şehitleň hasratyn çekip. Näçe jan alnypdyr, belli däl sany. Gidipdir bir çaýdan ganlary akyp. Iňläp ýatyr Dähli babaň sährasy, Gussa çaýyp sähraň belent-pestine. Her anna gün şehitleriň üräsi, Diýýäler, galkýamyş toprak üstüne. Ýatanyň üstüne turan gelmesin. Bu pähimiň üstüne atanak çekip, ynsanperwerligiň bozup kadasyn, az halkyň üstüne köp leşger döküp, aýal-erkek, ogulmy-gyz diýmäni, gyzgyn gülle, bomba sowrup üstüne, aman dilänlere gulak goýmany çykylypdyr bigünäleň kastyna. Ne güne bar gunnogdak çagada, Ne güne bar perýadynda eneleň. Ömrün kesmek bomy salym sagada, Ýetirmäni naçar gelninden gyzlaň. Adalatly döwlet gurýaňyz ahyry, Adalatdan biadyllyk çykarmy? Onuň nämedigini bilýäňiz ahyry. Adalat heý, bigünä gan nökermi? Sala salsadyňyz kethudalara, Paýhas türkmenlerde tapdyrýan närse? Ýüz urman ýerliksiz jan pidalara Gepleşse bolardy, towusman terse. Erkekmi? Siz çykyň erkekler bilen! Ençe söweş sowan däli meýdana. Ne işiňiz aýal ev tatlar bilen. Meýdanda söweşiň durup merdana. Netiňiz ejize ganymlyk bolsa, Halha çyrlap otyr üç ýaşlyja gyz. Bileniniz biteniniz zalymlyk bolsa, Ganly nyşanaňa mündür ony tiz. Şo bilen içiňiz sowajak bolsa, aýagyňyz astyndan niçe biçär. Eger-de wyždanyňyz oýanjak bolsa, etmezdiňiz mazlumlar çar-para. Emma türkmenleriň ary-namysynyň hiç wagt hasapsyz galan ýeri ýok. Namys üçin iki dünýe arasynyň türkmen üçin parhly bolan ýeri ýok. El degmedik türkmen gyzyň tenine, Hä, kapyr, barmagyňy batyryp gör-dä! El ursaň binamys gara ýüregiňe, Gyrkylygyň taýy sünjülip dur-da! Sen bilmersiň ojagynda türkmeniň Ýazylmadyk berk kanunyň bardygyn. Bilmersiň damarda akýan ganynyň durşy bilen namysdygyň, ardygyň. Boý gyza gözüň diken çagyňda, bilýämiň sen, oň ýanynda kim durdy? Zalymlykdan beter päliň adanda, ol tygy, ýüregiňe, ýeňňesi urdy. Şu ýere gelemde düşüp ýadyma, Senalyň sözleri geldi gaşyma. Senaly döwrümiziň meşhur şahyry Didarberdi Allaberdiýew. Senalyň sözleri geldi gaşyma. Öz hetdiňi bilip ýaşa, unutma. Gylyç bolsaň galkan bardyr garşyňa. Maşgalada ýeňňesidir boý gyzyň işdirin ynanýan ýakyn syrdaşy. Eý, gelin, sen hatyrasyna ballydyň, gaýra goýman bitiripsiň ol işi. Emma zalymlaryň ýagdyran oky janyňy alsa-da ýykyp bilmedi. Gerdeniňe düşen o namys ýüki agram salman, gaýta seni gollady. Şol üçinmi gaýa ýüzüne gerilip, Gyýma gaşyň, kanagatly gerişiň. Ýa Alladan bir mugjyza berilip, Belki şoldur, ýykylmany durşuň. Ýa-da seni ar-namysyň kuwwaty Sakladymy ýykman jansyz bedeniňi? Ýa gyrryk şehitleň hak keramaty? Golladym ýerlikli iş edeniňi. Bilmedik nä gudrat keramat bilen. Diri ýaly ýykylmany duruşyn. Garaz näbelli bir alamat bilen. Haýran edýä heýkel bolup galyşyň. Beýle heýkel goja taryh gatynda barmyka, heý gabat gelip bolarmy? Aýlanan heňňamlaň gadymyýetinde bardyr diýip, diri boýun alarmy? Bilýärler seň bir bähelke gyzdygyňy. Emma, gelin, seň adyň kim, bilýän ýok. Dogumyňdan ýanyp duran közdügiňi bilseler-de, adyňy ýada salýan ýok. O günkiler özüň ýaly şehitdir. Onsoň indi seniň adyň kim bilsin? Eý, namysly gelin, jaýyň behiştdir. Adyň bolsa bizçe Namysgül bolsun. Düýn öýlänem Abat otyrdy ýaýla. Bu gün ähli zatlar gyzyl ýaýyrdy. Çünki ýowuz urşuň kadasy şeýle, bombalar oklanyp, gülle sowruldy. Duşmana üstüni basdyran ilat penalaýar golaýda çaý içini. Amadyny tapyp ýaragly sülsat gabaýar ýaragsyz ilat daşyny. Käl ugruna gurlan Maksim pulemýot Ajalyň dilinde saýrap başlaýar. Bombadan garny dok harby samalýot aýlanyp-aýlanyp bomba taşlaýar. Ýarag sesi, ynsan sesi gatyşyp. Ýedi dowzah ýere inene dönýär. Göýä asman bilen zemin tapyşyp, dünýäniň söýegi synana dönýär. Çopansyz hem itsiz galan sürini gurd ordasy gelip parçalan ýaly, munda janly-jansyz zatlaň baryny Ýedi baş aždarha kerçelän ýaly. Urşuň ýaradylyşy ýagdaýy şeýle, onuň işi elhençlikler döretmek. Durşuna öwrülip ot bilen ýalna ähli gowulyklary ýalmap ýutmak. Gelin ýatyr kükregini ok parçalan, çäşewüsi dal gerdene oralyp, ak-gyzyl melewşe köpürjik bolan gowuz süýdi gany bilen garylyp, ak bilekde hakyk gaşly bilezik boýalypdyr gelniň gyzyl ganyna. Gözüne gan öýen, niýeti bozuk duşman neneň dözdükä oň janyna? Ak ýüzüniň ýarysyn zülpi ýapypdyr ahmyrly, armanly gözleri açyk. Çaga ejesiniň elini tutupdyr, ele tutak çagaň gan peti açyk. Çyrlap otyr ejesiniň ýanynda bu bolýan zatlaryň sebäbini bilmän. Mana düşmez çagajygyň aňynda. Diri galýan haýsy, ýa haýsy ölýän? Gaçyp barýa üç çagaly bir gelin, Ýanlarynda çagalaryň mamasy. Yzlaryndan ýetip kesmänkä öňün, Duşmanlardan açylypdyr arasy. Nirä gaçyp gitjek üç çaga bilen? Ýol geçim-le bu jöwzaly sährada. Dogry, ýoldaş däl sen pyşbaga bilen, emma aýak bagy bar-da arada. Biri sekiz ýaşly, biri on ýaşly. Aýaklary gan gabarçak oglanlaň. Biçäre naçarlaň gözi gan ýaşly, ädimleri barha gysgalýar olaň. Hiç wagtam gymmaty gaçmadyk wagt bular üçin has gymmatly bolup dur. Özüni perwaýsyz tutmadyk wagt, wagt ýitirmäň diýip zorluk salyp dur. Näme etmeli? Indi başga çäre ýok. Sowulmaly bir gaýanyň gowagyna. Ýykynmaga, söýenmäge gara ýok. Tap gelmeli öz ejriňe, emgegiňe. Garaz, bir çykalga çäre tapmaly. Galmaly lal takdyryňa daňylyp. Jana bagly işi jäht tutmaly. Gizlenmeli bir gowaga sowlup. Käl içinde gaýadaky bir gowak ýesirlere orun berdi töründen. Dyz epilip az-maz öllenip damak hersi dileg etdi biri baryndan. Gündüşmez gowagyň seleňje töri dünýäň eşretine umyt baglatdy. Bu mahal eşret däl galmaly diri. Şol hem eneleri sessiz aglatdy. Oglanjyklaň aýakgapsyz aýagy çöp-çalam, daş gyýyp, jildige dönen. Diňe eneleri olaň söýegi, şolarsyz ätme ýok birje ädimem. Bäş ýaşlaja Şemşat ýüzli gyzjagaz aglap-sojap suw soraýar her deme. Suw içensoň uklap galdy şojagaz gujagynda ejesiniň mährine. Geçip barýan wagtyň hökümdarlygy üstlerine sürnüp aýaga galdy. Kowgynyň geläýmek ähtimallygy öň gorkan janlary howsala saldy. Sähel Tibirt bolsa şoňa tisginşip, şirin jany gyl üstünde naçarlar. Üç çagany arka alyp, gobsunşyp, bu howpdan neneň ar açarlar? Agyr çözgüt, ol çözgüdiň hökümi. Üç çaganyň hut birinden geçmeli. Kysmatyň bu salan agyr ýüküni götermeli. Hijran beýni içmeli. Hersi bir çagany arkasyna alyp, ýagdaýlaryna görä ýol geçibiljek. Üçünjini jigeriňe dag salyp, şu gowakda goýup gitmeli boljak. Üçüsi-de gara gözüniň garasy. Biz monjuklaryň haýsyndan geçmeli? Üçüsi-de gara bagryň parasy. Haýsysyny goýup, haýsyny seçmeli? Agyr-agyr oýlanmaga wagt ýok, bu mekandan basym ar açmaly. Bellenen serhet ýok, belli sebt ýok, gyrmyldap garaz bir egni aşmaly. Ýowuz bijäň öz paýyna düşenden, ýere siňip uklap ýatyr habarsyz. Hijranyň oduna ýanyp bişenden, ejesiniň ahy çaga degersiz. Eý Alla, beýle bir ýowuz mejburlyk ynsanyň başyna düşäýjek eken. Ykbal ýowuzlanyp beýle gyňralyp, çepiňden gara at goşaýjak eken. Ballalarynyň taşlanylyp barşyna iki oglanjygyň ýüregi gopdy. Soň geleris diýlip aýdylyşyna, olaň çaga kalby teselli tapdy. Ýere siňip. Uklap ýatyr gyzjagaz. Näbelli ykbalyň goýnuna girip. Gowak törün saklap ýatyr gyzjagaz. Takdyryň tap gelmez oýnuna girip. Sogrulan dek ýüreginiň şah damary, Bibitäç bilenok, ölümi-diri. Çözülen dek bil-bileginiň kemeri, Patma mamaň öçdi gözüniň nury. Biýutäç birdenem Serpik gyzyna bagyryp gowy-gowy algasy geldi. Aňyrda salgymlap onuň göwnüne göýä bäş atarly esgerler durdy. Arkasynda on ýaşdaky dagdany. Juda agram salanok oň egnine. Emma perzent aýralygynyň emgegi otlap basyp barýar ene ýüregine. Agtygy Hyýulyň agram çekimi agram salyp Patma mamaň janyna gartaşan göwresi nesil ýüküni çekip barýar geljek nesliň şanyna. Mejalsyz göwreler salgym atyşyp, Hyrgyllyşyp barýa ümzüw öňe. Gözler baglanmanka garaz ýetişip, Nirde guýy bolsa ýetmeli şoňa. Çaklanan ýol ugur çapraz düşäýse, Teşnelik belasy sylamaz seni. Barlaýan ýol guýudan sowa bolaýsa, geläýmegi mümkin neberäň soňy. Onsuzam ol gyrgynçylyk bilasy bularyň tas neberesini soňlapdy. Ýok bolsa-da ondan sypmak tamasy bularyň işini Alla oňlapdy. Götergiläp alyp barýar naçarlar. geljek nesilleriniň dowamatyny. Adamlar geljege göreş gurýarlar. Bu ýagdaýam şonuň alamatymy? Pelegiň bar kysmadatly dogmasy. Ol ynsan geljegini gizlin saklaýar. Bardyr onuň kä sypap, kä bogmasy, käte bolsa asla gülüp bakmaýar. Şoň üçinem bu naçarlar aňanok, ýene-de on ýyldan näme boljagyny. Dagdan Hywoly-da asla bilenok, urşa gidip, dönüp gelmejegini. Gözüni açyp görse, daşy çolalyk. Ne eje, ne mama. ne-de doganlar. Bu gowagyň içi-daşy gum-gukluk. Hany mähribanlar? Nirede olar? Ilki-hä bir ýerden geläýjek ýaly, gözlerini tegeläp oturdy çaga. Turduňmy jan gyzym diýäýjek ýaly. Emma özüni tiz ýitirdi çaga. Oturan gowunyň içi hem daşy. Ähli zatlar çaga gorkunç göründi. Kemşerilip, gözünden paýradyp ýaşy. kärden çykyp, saga-sola urundy. Nirä baksa, tükeniksiz çolalyk. Çagaň gorkusyny has-da artdyryp, aglamasy gitdigiçe möwç alyp, ejesini çagyrýar, damak ýyrtdyryp. Ol egninden ol egne ylgaýa gabatda ejesi oturan ýaly. Kä alysda, kä ýakynda görünýär. Salgymdan suw alyp getirýän ýaly. Eje diýip, mama diýip bagyrýar. Käbeler bir ýerden çykaýjak ýaly, gorkunjyndan çirkin-çirkin çygyrýar. Eger şeýtse bir iş bitäýjek ýaly. Bu ses sähradaky molla torboýlaň o dünýe-bu dünýe eşitmedik sesi. Guşlaň tokly taýlaň, gowa togdurlaň, Sähraň hiç künjünde duşmadyk sesi. Bu ses erkana tosun tok bollar. Enesiniň ýanyndan tazyk gitdi. Garabaýdan gaýtmaz gara gargalar. Şolaňam beden düýrüp gitdi. Sähra köp eşidipdi ynsanyň sesin. Emma beýle çirkin sesini eşitmändi. Köp çekipdi ynsanyň dert-gussasyn. Emma çaga bilen iş salyşmandy. Aglap, tapdan düşen göwresi indi goşgynsyz yrgylda dönüp, aglamakdan ýaňa gyrlan sesi ysgynsyz, üznüksiz iňňillä dönüp, ýalap, uçuklyja dodajyklaryny aglaman-sojaman iňňilläp barýar. Barha ýygjamladyp ädimjiklerini süllüren güljagaz saňňyllap barýar. Hol atýan salgyma dikip gözüni, gyzjagaz özüni alladyp barýar. Çytanak güllüje gök çit köýnegini şemalyň ugruna galgadyp barýar. Eger maňlaýynda ykbal bar bolsa, belki dahyl bolar honlar ele. Geljegine-görjegine Alla ýar bolsa, ýetişer ol meňzäp açylan güle. Häzir bolsa şemşat ýüzli gyzjagaz ädim atýar bak başaryp billigine. Gidip barýar çit köýnekli gyzjagaz. Ýalançy dünýäniň näbelliligine.
Youtube Mirasym kanaly.
Diri galanlara ýoluňyz açyk diýilmän, olary bir ýere toplap, ahwalyňyz niçik, halyňyz niçik diýilmezden iki topara saplap, Bir bölek sürlüpdir jebel tarapa, beýleki bir bölek günorta tarap. Mesgenleri galyp dönüp haraba, dogrusy benneleň hallar harap. Ýesirlik düzgüni hemmä düşnükli. Garşy çykanlaryň jähennem jaý. Bolaýmasaň gurbatly hem üşükli. Gyýda asylanyň bir gülle paýy. Başy açyk, aýakýalaň ýesirler umytsyz gözlerini ýurda aýlaýar. Iki topar, ölüler hem diriler. Diriler ölmänini puşman eýleýär. Çünki mesgeniňden jyda düşmeklik, jyda düşmek ýatan mähribanlaňdan ölüme deň bu hijran çekmeklik ýürek sowrulan dek janly göwräňden. Benneler arzyny kimlere ýetir? Bagryň dilýä olaň sessiz nalasy. Ýurtda nadyl galan şehitler ýatyr. Kimleriň agasy, kimleň malasy. Tüýnüginden bomba giren ak öýleň ne süňňi galyp, Ýokdur ne-de sulfosy. Mukaddes ojag çukura dönen, Ne ýurdy galypdyr, ne-de eýesi. Käbir öýler bolsa kül bolup ýanyp, Ýurdy tegelenip, garalyp ýatyr. Käbir öýler bolsa beladan galyp, Ýas tutýan zenan dek bürenip otyr. Çaý içinde palaç ýaly ýatyrylan oglanuşak gyz-gelinler, melekler, Göýä lagtanan gana batyrylan bileksiz, bileziksiz, penjesiz ak bilekler. Ýakadan bat bilen silkilip alnan altyn-kümüş monjuklar gülýakalar, gulakdan zor bilen ýyrtylyp alnan al ýaňaga ýalkym salan halkalar. Dirini talamak dünýede bar zat. Emma ölüň talananyn eşden ýok. Bu bolan zatlary agzamak zor zat. Beýle gabahatlyk owal başdan ýok. Gussa baglan gök asmanyň astynda şehitleň ahwaly her kime aýan. Guşluk çagy jesetleriň üstünde Diňe gök siňekleň sesi şadyýan. Al asmanda gara guşlar aýlanýa, Olaň niýetini tekrarlamak kyn. Olar diňe iýmit hakda oýlanýa, Çünki olar jesetlerden tamakin. Bu hasratda kä açyk Kä bukulyp, elhenç hadysalar bolup geçipdir. Gören bilen syýasatdan çekinip, ne ýazypdyr, ne-de bir dil açypdyr. Şoň üçinem bu hasratyň soňuny ýalňyş bolar nokat goýup soňlamak Tekrarlasam Amangeldiň sözüni, diýýär ol, mümkin däl muny jemlemek. Gany bilen jaýlanýandyr şehitler. Hatda şeýtmäge-de rugsat berlenok. Ylahydan, Alladan daş ýezitliler, etmişiňiz ynsanlyga syganok. Bu ýaýlada abat galan ak öýler, Otyrlar eýesiniň ýasyny baglap. Ner maýalar, sap arwana düýeler, Zaryn mozlaşýarlar ýüregiňi daglap. Ak öýleriň törün mezän halylar Basyp alanlara bolupdyr olja. Päli bozuk, pasyk hem betküýlüler goltugyna gysypdyr zat görse delje. Talanylan altyn-kümüş şaý-sepler gör kimleriň gaznasyny galňatjak. Siňse-de olara nalyş-näletler, bilmezleriň ökjesini ýeňletjek. Mas ýüklenen sanalgy kyr kinere, dyrnak göl, gabsa göl ýomut halylar. Düşüp olar her ýurda her ýere, Gör kimleriň törün bezejek olar. Kyrk gyzyl inerli agyr kerweniň Öz eýesi çekip barýa başyny. Içiňe çekersiň, almarsyň demiň, Çünki ýaraglylar gallap daşyňy. Zora salyp olar alyp barýalar Hakdan halal zatlardygyny parh etmän. eliňizden goparyp çalyp barýalar. Ýerin Alla dolsun dat perýat etmäň. Balkanyň Kürtliwil egninden aşyp Jebel bekedine kerweniň düzi. Oturmaýyn birin kemip ýa goşup gardaşlar bu hakda jemläýin sözi. Amansoltan naýza ahyr söz açyp, Amangeldä şeýle gürrüň beripdir. Ýarsyny ýaşyryp, ýarsyny açyp, çekine-çekine şeýle diýipdir. Dädem Teňli baýy bäş doganymy üç gün daňyp goýup, soňra atdylar. Dört kiçi doganlam gysyp egnini, Gan aglaşyp, meni arka tutdular. Ne çörek, ne suw bar, ne bir saýa bar. Gamaklary çatyp, saýa urundyk. Ne ata, ne ene, ne bir eýe bar. Üç günden soň Jebel tarap sürüldik. Dört çaganyň garamaty boýnumda, On sekiz dolduran bir gelindim. Ýalbaryp, ýöwderip esger öňünde, Ýolda ondan birje börük suw aldym. Kürt nagyşly şo börügiň içinde, Näçe urt bolsa şonça-da jan bar. Şondan her kim birje urt içende Ýaşaýşa umyt bar, ýola dowam bar. Ýesirlik ýolunda görlen hupbatlaň görseň gözüň agryr, gala taýdanok. Hossaryndan jyda çüen ýetimleň jebirleri göz öňümden gidenok. Anna daýza maňa gürrüň beripdi. Oboý obasyna ýolum düşende. ýakynlaryny ýatlap bagryny egipdi. Diýipdi ol, Ýedi-sekiz ýaşymda zordan ýetdik Gökderäniň ýaýlasyna, uly horluk, jebir-sütemler bilen. Allam görkezmesin ynsan balasyna, ýesirdeş bolmagy ýetimler bilen. Ajalyň ýetmese, peýman bolmasa, adam başy daşdan gaty ekeni. Bilemzok-da şonda eglip almagy aýagymyza çümýän demir tikeni. Ten agusy bilen ýürek agusy gatyşanda adam bilmejek eken. Ezizleňden jyda düşmek nalasy tiken agusyndan çökderräk eken. Gylyç kaka maňa gürrüň beripdi. Balkanabat şäherinde duşanda. Ýadyna düşürip şeýle diýipdi. Bardyryn-da, on iki-on üç ýaşymda. Çagyl obasynda öýüň dulunda Täç gelneje bize gürrüň beripdi. Edil şu günlerki ýaly ýadymda, ýegşeren eginli, boýy egsikdi. Ýüzündäki çyýlgym-çyýlgym wasyllar habar berýä görlen kyn günlerden. Uruş ýyly horlukdan gan gusanlar, jemde aýal-gyzdan, garry-gurrudan. Başga daýanmaga güýç-kuwwat ýokdur, mejburlyk gelipdir labyryny atyp, täç gelneje şonda düýe bakypdyr, ezber sarwanlaryň ornuny tutup. Şo gün Täçgelneje ojak başynda gök gülli käseden gök çaý owurtlap, altmyşynjy ýyllaryň bir gyşynda ol gürrüň beripdi şulary ýatlap. Diýleni-nä, düýe bakan gan gusar. Çünki janawerler uzyn aýakly, Bir ýabym bardy-da, galagy ýeser, pyýada galypdym elim taýakly. Bir bölek burça ara açypdyr. Hany ýet-dä oň yzyndan pyýada. Dogruguşyp, kälden aňry aşypdyr. Bir naçar halyma galdym men oda. Olar kolhoz maly. Itäýse weli, kanunyň öňünde jogap bermeli. Düýe ýitse, dogry anyklap ýeli, ýeliň garşysyna eňibermeli. Alla sygynyp, şehitleri çagyryp, giç öýlänler ýetdim bölek yzyndan. Aglamjyrap, gygyryp hem daljygyp, dolap aldym tas gitmänkäm özümden. Mal kowanyň öýi, gün ýaşan ýeri diýilşi dek, bir ýerde gün ýaşardym. Şo ýerde çökerip ýaş düýeleri titri ýassanyp bir ýan gyşardym. Bilmedim-dä gijäň haýsy wagtynda gar-garmaşyk haýly-waýly sesleriň daşmy ýakyn gökdemi ýer astynda eşidilýänini başagaýly sesleriň. Nämedigini, nirdedigini bilemok, kä düşnükli, kä düşnüksiz owazlar. Ölidigimi, diridigimi bilemok, endamym çümmükläp görýän kä hallar. Şo wagt men iki zada sygynýan. Bir-ä Alla, birem daň atmagyna. Hernä salt bir aýallygyma begenýän. Gorkýan başgaça pikir etmägine. Arzylan ak daňym ahyr saz berdi. Giňeldip gabra dönen dünýämi. Wah, näzik dodaklym muny kyn gördi. Şol üçinem uçuklapdyr her ýany. Çölde ýalňyz galmak erkege ýagşy. Zenanlaryň oňa ýüzi düşmesin. Wah, erkek goýdumy girmanyň urşy, Holtumny gaplapdy ärleň ýagşysyn. Soňra bilip galdym meň ýatan ýerim Dähli babaň kybla alkymy eken. Şondan soň jaýlaşdy zenan ýüregim, O sesler şehitleň galkymy eken. Ýada düşdi bir goşgymyň setiri, O setir pikire batyrarmyka? Atalarynyň aşyrmadyk ýüküni, Ogullar menzile ýetirermikä? Bardy Durdy agaň bir agyr ýüki, ol hem Dähli guýuda sadaka bermek. Emma syýasatyň zorly hökümi diýýädi, gadagan o ýere barmak. Ynha düşdi garaşsyzlyk ýalkymy, sözüň açyk, diniň açyk, ýol açyk. Garaşsyzlyk galkyndyryp halkyny, erkinlik paýlady nuruny saçyp. Şonda Ataberdi bilini berk guşap, ýanyna alyp atasyny hem enesin mukaddes iş üçin ýanyna goşup aga-inelerini ýene enesin Gurbangeldi hajy oňa baş bolup Dählibaba tarap ýola düşüpdi, Durdy aga bolsa şonda guş bolup ömrüniň soňunda uçup görüpdi. Men Ataberdini gaty zor gördüm, atasyny maksadyna ýetirdi. Durdy agany ondan razy gördüm. Çünki ogly bitmezini bitirdi. Sapargeldiň adyny tutsam ýasgada diýdirýänlerdendir kellesi sagat, uzyn boý agajet laýyk nusgada Geplände, sözlände sesi parahat. Aýdypdy ol maňa duşup arada Dähli baba hakda eşden zadyny. Bereketli iki gerçek barada şolaň gürrüň beren hakykatyny. Olar Tagan Şähedowyň ogludy, laýykdylar ata ornun tutmaga. Arman ömür hak emrine bagly Gidipdiler bakyýete ýatmaga. Annagylyja aýtsam dagyň şiridi, Çalyp tutar çalawuntly ezberdi. Ahmet bir eserdeň dagyň bürgüdi, Daglary-düzüleri gorap gezerdi. Bu iki doganyň kesbi-kärleri tebigatyň gözelligini goramak, oňa zyýan berýän messepsizleri ýakalap olardan hasap soramak. Bir gün gidipdirler tabşyryk alyp iş sapary bilen gaýra gyrlara. Gyryň tebigatyn aýlanyp görüp ýörkäler üstünden baryp bir ýere, aklyňa sygmajak ahwalatlar görüp olar haýran bolup durupdyr. Käl içinde aýal-gyzlaň zülpleri oglanlaň içine hupbat salypdyr. Gara saçlaň, goňur saçlaň, gyr saçlaň. Meňzi bozulmany ýatyr her ýerde. Hatda çözülmändir örümi saçlaň, oglanlar galypdyr bir agyr derde. Düşnükli. Bu mekan Dähli mekany. Altmyş ýyl mundan öň bolan hakykat. Bu saçlar görendir zowky-sapany, Aman başlaryna düşmänkä apat. Daň säherde höwes bilen daralyp, Timarlanan hub tar hub telleri, Ah, ýatyr-da gara gumy garylyp, Keminäň wasp eden timar zülpleri. Nepesiň şamara meňzedişi dek, munda göýä janly saçlar ýatyrlar. Mätäjiň şygrynda wasp edişi dek, dört barmakdan inli saçlar ýatyrlar. Bu saçlarda juwan gelniň, gyzlaň sülük barmaklarynyň yzy görünýär. Bozulmany ýatan goşa örümleň örüminde aý ýüzleri görünýä. O zülpler eýesiniň yhlasy bilen ýuwup-darap apalanan zülplerdir. O zülpler magşugynyň aýasy bilen uzyn gije sypalanan zülplerdir. Ýatyr-a ak saçlar, çalymtyk saçlar. Eneleň saçbagly arka atany. Beýik alnaňylar gyzyl gyňaçlar eneleriň ýaraşygy ekeni. Harap hala düşen zenan zülplerini iki dogan garap durup bilmändir. Seresaplyk bilen bozman tellerini ýygnap jaýlapdyrlar, ýerde galmandyr. Sapargeldi şonda soňlap sözlerini başyny ýaýkap-ýaýkap hyrçyn dişleýär. Meniň gözlerimden gizläp gözlerini, uludan dem alyp gözüni ýaşlaýar. Şu ömrümde men bir zady bilipdim, keramat bardygyny zenan saçynda. Hatda muňa özüm şaýat bolupdym, Ukrainaň tokaýlygynyň içinde. Uruş ýyllarynda nähak urlan on iki ýaşlyja gyzyň saçyny, goňur saçy ýeňsesinden örülen janly ýaly görüp çekip içimi, diýdim. Beýle-de bir mizemez ahwal zenanlaň saçynda saklanýan eken. Saçlarda keramat bolmagy ahmal. Şondan her kim saça guwanýan eken. Dählibaba baryp görmek hyýaly Amangellä hiç ynjalyk bermedi. Kände onuň çözülmedik sowaly çözülmän galmagyny rowa görmedi. Amal etmek üçin köňül meýlini, Bilýärdi ol bir kişiniň bardygyny. Ýumuş salyp oňa ýüz tutsaň göni, Bilýärdi oň ezberdigini, zordugyny. Gylyç Gylyjowdyr o kişiň ady. O kişini görseň, gözüň dokunar. Joşup gazal çekse, gowşamaz bady, Näçe gazal diýseň, ondan tapylar. Nätanyş uzak ýol, görmedik ýeri, emma oň ýanynda ýagşy ýoldaş bar. Amangeldiň şondan suwly ýüregi, çünki oňa ygtybarly hemdeş bar. Hasyl boldy Amangeldiň niýeti, ynha ýatyr Dähli babaň meýdany. Balkan illeriniň gaýra sebiti, munda döwran sürüp gezenler hany. Dur Pyragyň sözi mydam ýaňlanyp, Mazlumlara rehmi, ýowa hemlesi. Duran ýaly bu sährada ýaň salyp, Ojak ýiter, ýurt iňňillär jümlesi. Gamak başyn yrap sähra şemaly Zaryn sesi bilen bagryn dilip dur, Heniz çalynmadyk gamgyn bir sazy Ak başlaryn çala yrap, çalyp dur. Göçülen ýurda şuwlan şemalyň zaryn sesi bagryň dilmezmi begler? Bu goşgymda bu soragymyň jogabyn ýurdy tozduranlar bilmezmi begler? Altmyş ýyllap çekip ezýet-yzany Gana boýalan çaý gerilip ýatyr. Bir sessiz-sedasyz sähra muzeýi, barsy göz öňünde serilip ýatyr. Ýatyr gök monjuklar, solup dur meňzi, gyzlaryň boýnundan üzülip galan. Atyň agyzdyrygy, doka üzeňňi. poz çekip, sudury bozulyp ýatyr. Peşeň çaşyp ýatyr, baksaň her ýere. Ýarsy açyk, ýarsy gömlük galypdyr. Güllesin iberip bigünälere. Özleri günäden sowlup galypdyr. Munda ýatan demirmidir agaçlar, ýitip barýar ýyllara tap getirmän. Diňe jäjek döwündäki nagyşlar ýalpyldaşyp ýatyr görküni ýitirmän. Gyz barmagyny goran ýiti iňňeden munda ýatan ýüňsäň müýni bar ýaly. Goraglap bilmänsoň gyzy gülleden, muňa ýüňsäň özi günäkär ýaly. Gädik-gemrik bolup ýatan gülýaka gör haýsy zenanyň döşüni mezändir. Eýesiniň ahyn ol çeke-çeke näçeler ýassady gaş solmandyr. Munda dymyp ýatan nadyl mazarlar göwnüňe bolmasa gozganan ýaly. Diýşip, unutmandyr bu mähribanlar şehitler tirsegine daýanan ýaly. Hak Alla ýar bolsun size bendeler. Balalaňyz uçmaň uçar bolsun. Bedeniňize ne hak sümlen gülleler. Siz üçin jennetiň açary bolsun. Togsan gyşy, togsan tomsy ötürip. Nesilleňňiz geldi huzuryňyza. Dyz çöküp, başlaryny egip oturyp, belent sarpa goýup ruhuňyza. Adyňyz müdimi galmagy üçin, ony mermer daşa ýazyp goýdular. Geljekki nesilleň bilmegi üçin, taryhda. aşagynçylyk goýdular. Dymyp ýatyr Dähli babaň sährasy, şehitleň hupbatyn çekip içine. Semaýa ýetişip olaň sedasy, goşulypdyr şehitleriň göçüne. Dähli babaň mekanynda ýatanlaň hasratyna älem aglar, Il aglar. Hasratly günlerde ýanyp ötenleň name ýazyp. Oduna bir gul aglar. Ol küle serdardyr kelam getiren. Bilsin diýip geljek nesliň balasy. Muny ýazmaklyga meni iteren. Dähli babaň. şehitleriniň narasy. Diýip bilmen, aýdýan görenlerimi, Men häzirki zaman, ol öten zaman, Ýazdym eşdenlemmi okanlarymy. Taryh bilen gidilen peçe oýnaman. Bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylyň sentýabr aýynda şehit bolanlaryň ýagty ýadygärligine, Bigünä aldylar ençäniň janyn. Suw kimin akdyryp çaýlardan ganym. Taňrym ýalkap etsin jennetden jaýyň. Şehitler mekany siz Dehli baba. Durdulç Behelkäniň agtyklaryndan. Ar namysy, il ýurdy, maşgalasy. Dini üçin söweşen gaçga kowlukda hem-de ýat ýurtlara sürgün edilip jesetleri näbelli sebitlerde ýatan şehit doganlamyzyň ählisine şu dähli onamçylygynda baş egip tagzym edýäs.
Youtube Mirasym kanaly. Bu ýadygärlik dählide iki müň ýigrimi ikinji ýylyň maý aýynyň on dördünde goýuldy. Ine, mähriban doganlar, siz Rejepdurdy Hakjanowyň Balkan welaýatynda ýaşaýan ussat halypa suratkeş Amangeldi Hydyrogulundan eşden wakalaryny poema geçirip ýazan Dähli hasratyna Hasratnama atly poemasyny diňlediňiz. Sag-salamat boluň, mähriban doganlar, ýurt asudalygynda, abadan Watanymyzda, abadan ýurdumyzda, ajaýyp Watanymyzda siziň her biriňiziň maşgalaňyza yrsgal döwlet ýar bolsun! Öten-geçen şehitleň ruhlary, bizden umydygär bendeleň ruhlary şat bolsun!